Cof cenedl yw ei hanes, uh, meddyn nhw, ac weithiau uh, mae angen cydnabod y ffaith yma bod na ddigwyddiadau uh, y tu hwnt i Gymru i hun yn gallu bod yn rhan o hynna i gyd. a'r elfen yma o gydnabod y dimensiwn Cymreig yn perthyn i ddigwyddiadau y tu hwnt i Gymru, fel o'n i'n deud. Ac dyna ddath i'n rhan i yn ddiweddar wrth i mi deithio i ddinas Philadelphia, a dinas y caredd brawdol wrth gwrs, yn America i nodi Independence Day, Grwthenau'r Pedwerydd, a hefyd wrth gwrs y ffaith bod hi'n 200 a hanner ymlwyddiant ers annibyniaeth America oddi wrth coron Prydain. Wel, un o'r uh, uchafbwyntiau ar y daith oedd cael cyfarfod efo Cymro uh, o Sir Fôn, uh, David Rhys Owen, sydd yn cadw, sydd yn geradur yn y Rosenbach Museum, amgueddfa reit enwog, yn Philadelphia. A David yn garedig iawn yn dangos i mi uh, rhai artefactau oedd yn perthyn i'r uh, 16 unigolyn yma, arwyddodd y Declaration of Independence oedd yn dod o dras Cymreig. Dwi'n siŵr bod chi gyd yn uh,

David yn yn falch iawn yn deud wrtha'i bod o'r 16 llofnodydd yma yym gyda'r Cymry y grŵp ethnig mwyaf yy i'w lofnodi fo ymhlith y 56 o lofnodwyr i gyd yy mi o' 'na naw ohonyn nhw yn dod o Pennsylvania i hun. Efallai dyla ni'm rhyfeddu gormod am hynny o gofio bod 'na 6,000 o grynwyr Cymreig wedi a teithio i ac yn sefydlu'n Pennsylvania canrif ynghynt, ia, i ddiag rhag gormes coron Prydain a chael rhyddid crefyddol, economaidd a gwleidyddol iddyn nhw'u hunain bryd hynny, a'u disgynyddion wedyn can mlynedd wedyn yn yn teimlo bod hi'n bryd i fod yn cael y y rhyddid yma yn gyffredinol trwy America i gyd. Yy felly yy mi oedd y Mi oedd bod yn eglwys um, Christchurch hefyd, a ar fore syl, diwrnod ar ôl uh, Gorffennaf y Pedorydd yn, yn brofiad arbennig oherwydd fanno mi gael mi wnaethon nhw ddarllen y Declaration of Independence allan uh, uh, uh, uh, gyhoeddus A tra 20 o aelodau'r eglwys um, yn cymryd rhan yn ei ddarllen o, yn amrywio o blentyn rhyw ddeg oed hyd at wraig oedd ymhell yn ei wythdegau sy'n ni'n tybio. A phob un ohonyn nhw yn ei ddarllen o gydag arddeliad, gydag emosiwn, a rhoi yr argraff bod hwn wirioneddol yn golygu rhywbeth o hyd. iddyn nhw. Ac yr argraff bennaf ges i o uh, fod yn uh, America yn ystod yr wythnos yma, 200 a hanner y flwyddant, oedd bod y cylch wedi dod ynghyd rhywsyd, bod na sbryd 1776 yn ôl yn America. Oherwydd beth da ni'n weld yn America erbyn hyn wrth gwrs ydy bod y wynyddiaeth bresennol wedi symud yr overturn window yn llwyr ac yn gosod uh, sofraniaeth uh, gwladgarwch, ffiniau, etifeddiaeth, treftadaeth, reit ar ganol y llwyfan uh, unwaith eto. Ac uh, mi oedd y Cymro yma yn, uh, yn falch iawn o gobod yna, i fod yn rhan o'r dathliadau yma, i weld hyn yn cael ei ail arddel yn yn byd ni, gan obeithio fydd hyn yn lledu ar hyd a lled y gorllewin uh, ymhen hir a hwyr.